Salam dogan Türkmen show kanalyna hoş geldiňiz. Wideony başlamazdan öň kanalymyza agza bolmagy we jan sogap basmany unutmaň. Indi bolsa wideomyza geçenimizde kompýuter üçin iň gowy antiwirus haýsy antiwirus? Ony siz bilýän bolmagyňyz hem mümkin, bilmeýän bolmagyňyz hem mümkin. Eger bilmeýän bolsaňyz Kaspersky internet security diýen antiwirus bu iň gowy antiwirus hasaplanylýar. Bu antiwirus probny wersiýasyny ulanaňyzda, ol size otuz günlük lisenziýa berýär. Siz ony daşyndan internetden gözläp täze açarlar alyp bilersiňiz. Ol günüňizi köpeltmek üçin, mysal üçin, üç ýüz altmyş günlük, üç ýüz altmyş bäş günlük, alty ýüz otuz alty günlük ýaly dürli dürli lisenziýa kodlary bar. Ýöne bu barada men başga wideolarymyzda size gürrüň bererin. Ýöne paka biz kompýuterimize Antiwirus goýmaly. Antiwirusy goýmak üçin biz Kaspersky Internet Security diýen programmanyň ofisial saýtyna, Kaspersky nokat ru, şul saýda girýäňiz. Beýleki saýtlardan almagy men size kän maslahat beremok. Şu saýtdan alyň esas başary bilseňiz. Bu saýtdan almak üçin girýäňiz internet security basýaňyz.

Serwerini stanok etýä, soýdinýän etýä. Bir birleşdirýä diýibdik ol ýerde. Häzire çenli şu Kaspersky internet security diýen antiwirusyň öňüne geçen antiwirusy. Meniň edil men şul wagt şul antiwirusa özüm şaýat bolýan-da sebäbi ýöne arada şuňa ýagdaý boldy biri özüniň notbugyny getirdi ol Çagalara berilýän noutbuk. Ine, şunuň içiniň Windows-yny çalşyp ber diýdi. Menem bolýa diýdim. Çalşyp bereýin diýdim. Fleşkama, ýa-ni Windows-y geçirdim, soň çalşak bolup başladym. Men fleşkany kompýutere sokandan men fleşkamyň çyrasyny hemme zadyny öçürdi. Men onuň nämedigini bilmedim. Soň men antiwirus-yny şunuň-a etýänini birinji sapar gördüm-de. Soňa fleşkany çykaryp aldym. Gördüm, fleşkany sokýan kompýuter. Kompýuter okaýar-da, ýöne içindäki hemme zatlar gidipdir. Onsoň soňam zat, mysal üçin, şunuň ýaly bir faýl geçirýän zat geçirýän bilen şol geçirýän zadym içinde duranok, diňe ýarly öwrülip dur. Aý, men onsoň internete girip gördüm, her hili saýtlara girip gördüm. Soňra Kaspersky internet çekgüwürçi diýen bir antiwirus öňünden çykdy-da, men muny öň bilemogmdym. Aý, soň, aý, ustanowka etdim, zat etdim. Soňam, aý, muny zada saldym Kaspersky internet çekgüwürçä, barlatdym bilen içinden wirus çykaryp berdi, ony özi pozban berdi, fleşkany formadam etdi. Soň içine zat geçirýän gül ýaly işläp durdy, hiç ýere kemi ýok. Mundan men diýjek bolanym şul Kasperskiý internet sekursy diýen VPN-i baslaň, Kasperskiý internet sekursy diýen antiwirusyň iň bir häsiýetli aýratynlygy özüni beýleki antiwiruslardan garanda şul internete gireniňizde siz brauzeriňizi açanyňyzda ol sizi eýýäm zaşişýat etýär, internete gireniňizde beý käbir çužo nätanyş Zatlara gir, saýtlara gir, özüňiz bilen onuň içinde wirus bar saklanýan bolsa, ýa-da Kaspersky internet security diýen antiwirus size hökmany siziň öňüňden size şony duýdurýar, şu saýtda wirus bar diýýär, aýdyp berýär özi, siz dogrudanam şoňa girjekmiň diýýär, girmeseň gowy bolar diýip aýdyp berýär size hemme zadyny. Şonuň üçin internete gireňizde-de siz örän häzir bolup girmeli siz internete gireňizde.

Siziň şerikelimizde bolsa Zaurus Yandex Browser, Zaurus ZE ustanowit Yandex Browser. Siz Yandex Browseri ustanowit etjekmiň diýýär. Etjekkä bolsaňyz aýryp bilýäňiz, etjek bolsaňyz goýup bilýäňiz. Maý maňa tapawudy ýok, men prňaz togry etýän, soň prňaz basýan bilen özi skachýa demekkä özi ustanowka edip edip berýär. Soň men muny etmemkä, men oňa muny ustanowka etdimem, skaşaýdam etdim, ustanowkadam etdim, şonuň üçin yzyna geçeli. Ustanowka edenimizden soňra şeýle şeýleňizden size zat ýaglyk çykaryp berýär, içine girýäňiz, yzna-şaşyk çykaryp. Indi men muny şo obnowleniýa etmeli, obnowit etmek bilen men etmän bitirdim. Men açasyňyz bilen şunuňa çykarýa-da. Başlaň. Açan wagtyňyz häzir. Umuman açan gözden şunuň ýaly word kod aktiwasiýa diýen şeýle bölümjik açyp berýär. Siz zat etýäňiz şu ýerden siz ine meniňki şu wagt lisenziýa zatly probny wersiýasyny ulanýan men. Ýigrimi bäş günüm galdy meniň şu ýigrimi bäş günden soň şu antiwirus maňa işler işledip bermeýär. Ýöne özüňe muny köp günlük mysal üçin Kasperskynyň probny wersiýasy barlanýan wersiýasy otuz günlük işleýär. Meniň muny ustanowka edinmege we ulanyp göremge bäş gün aldy da. Onsoň siz ony günde ulaltjak bolsaňyz, otuz gün däl-de, siz, mysal üçin, üç ýüz altmyş bäş gün ulanyp ulanyp bilýäňiz. Ulanmak üçin şeýle brauzeriňizi açyp ýazýaňyz, kod aktiwasiýa diýip, internet indi şeýle ýazmaly, Kaspersky internet security kod aktiwasiýa na ýazýaňyz ýa-da üç ýüz altmyş bäş günlük özüňize gerekli günleri ýazýaňyz, özi her hili Atlasy kodlary çykaryp berýär. Onsoň şony siz şeýle ýazýaňyz, mysal üçin, şunuň kodlary çykaryp berer ýa şeýle-şeýle şundan şundan kodlar çykarar. Onsoň siz ony soňam barsaňyz oňa aktiwator basýaňyz we aktiwasiýa edip berýär. Özüniň näçe günlük aktiwasiýa kody alan bolsaňyz şoňa bagly şonça günlük işleýär. Soňam ine şunuň ýaly ony açýaňyz özi işläp başlaýar. Soň kompýuteriňizi protest edip bileňiz. Ýa-da, Bu braçny prowerka ba, ine, mysal üçin, şeýle fleşkaňyz bar bolsa, basýaňyz, Dobawit basýaňyz, şu ýerde fleşkaňyz duran bolsa, fleşkaňyzy ýitirip bolmasa çatyp giriňiz, Tükeniňizi saýlajyk, oňa Wybrat basýaňyz, özi awtomat şol ustroýstwoňyzyň içini prowerka edip berýär, barlap berýär, wirus bar bolsa tapylýar, ýogram bolsa aýtýar, wirus tapylmady diýýär. Dünýä görnüşde siz şul antiwirusy ulanyp bilýäňiz. Meniň berjek maslahatym şu Kaspersky Intimate Security diýen bu antiwirusy hökmany suratda ulanyňda hemme ýerde size kömek edýär. Bul zadyň bul näme antiwirusyň hasýet başgada bir enaýy tarapy bar. Meniň özümde gelýän bu beýeni hem bar.

Kanalymyza agza bolmadyk bolsaňyzam hem hökmany suratda Tutan Shows kanalyna agza boluň. Bolýa sag boluň.